Essalamu Aleýkum hormatly adamlar! Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşmege başlaýas. Balkan welaýatyna iş saparynda bolmagynyň çäklerinde şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda, daýhan hojalyklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Ir säher bilen mähriban Arkadagymyz dikuçarda Balkan welaýatynyň Berke etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän ak ekin meýdanlarynyň ýanyna geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz mähirli garşylandy. Hormatly Prezidentimiz gallaçy kärendeçi Tagandurdy Baýramgulyýewiň ekin meýdanyna tarap ýöredi. Ýolugra döwlet Baştutanymyz Aşgabat-Türkmenbaşy halkara ähmiýetli awtomobil ýoluny, ýol ýakalarynyň abadançylyk derejesini synlady. Döwlet Baştutanymyz bu ýoluň hil we ulanyş derejesiniň uzakmöhletleýin häsiýetde bolmagy bilen baglanyşykly meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklamak babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösdürilmegi, welaýatlaryň oba hojalyk we senagat düzümleriniň işiniň kämilleşdirilmegi, ýerlerde önümçi kuwwatlyklarynyň berkidilmegi möhüm ugur höküminde kesgitlenildi. Şunlukda, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagyna, halkymyzyň öndürijilikli işlemegi we oňaýly dynç alyş üçin zerur şertleriň üpjün edilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Şeýle hem bu ýerlerde ekerançylygyň dürli görnüşleri ösdürilip ýetişdirilýär. Bu görnüşler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde abadançylygyň, halkymyzyň bagtyýarlyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen giň möçberli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini äşgär edýär. Ekin meýdanynda gallaçy kärendeçi Taganurdy Baýramgulyýew hormatly Prezidentimizi buýsanç bilen garşylady. Essalamualeýkim, eziz Arkadagym! Balkan welaýatynyň Bereket etrabyna hoş geldiňiz! Eziz Arkadagymyz, men Bereket etrabynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň kärendesisi Baýram Kulyýew Tagandurdy. Eziz Arkadagymyz, siz bize ýerden bol hasyl almak üçin ähli zerur şertleri döredip berýärsiňiz. Eziz Arkadagymyz, men kärendäniň on ýedi gektaryny Ak bugdaý ekip, bol hasyl ýetişdirdim. Eziz Arkadagym, nesip bolsa şu ýyl her gektaryndan kyrk-kyrk bäş sentner hasyl almagy garaşýaryn. Eziz Arkadagymyz, biz üçin etýän aladaňyza köp-köp sag bolsun aýdýaryn. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, durmuşda alyp barýan işleriňiz elmydama rowaç alsyn! Kärendeçi daýhan hormatly Prezidentimizi özüniň kärende ýerinde garşylaýandygyna örän şatdygyny aýdyp, bu wakanyň özi we tutuş maşgalasy üçin belent mertebedigini belledi. Döwlet Baştutanymyz daýhanyň işi, kärende ýeriniň meýdany, bugdaýyň hasyllyk derejesi hem-de döredilýän şertler bilen gyzyklandy. Kärendeçi özüniň kyrk ýyla golaý wagt bäri daýhançylyk edýändigini, bu ýerde on ýedi gektar kärende ýeriniň bardygyny, onda bugdaýyň bereket görnüşini ösdürip ýetişdirendigini, häzir bolsa bu ýeriň her gektaryndan kyrk-kyrk bäş sentner hasyla garaşýandygyny gürrüň berdi. Bellenişi ýaly, welaýatyň kärendeçilerine döwlet tarapyndan zerur bolan ähli kömek-gollaglar berilýär. Suw döken ýokary hilli tohumlar bilen üpjünçiligiň derejesi barada aýdyp, gallaçy daýhan ýokary önüdijlikli kuwwatly tehnikalaryň güýjünden netijeli peýdalanmak babatda ähli zerur şertleriň döredilýändigini belledi we munuň üçin Arkadag Prezidentimize tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdy. Söhbetdeşligiň barşynda hormatly Prezidentimiz daýhançylyga ykbalyny baglan adamlaryň halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamagy ugrunda döwlet tarapyndan ähli zerur şertleriň yzygiderli dörediljekdigini aýtdy. Mähriban Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, halal zähmet yrsgal-bereketiň gözbaşy, durmuşyň rowaçlygynyň, maşgalanyň abadançylygynyň, şeýle hem nesil terbiýesiniň zähmete baglylygyny köp asyrlaryň durmuş tejribesi subut etdi diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. Halkymyzyň halal zähmet ýörelgesi daýhançylyk däpleri bilen baglydyr. Ömrüň manysynyň, durmuşyň şatlygynyň ene-ýere, il-güne hyzmat etmekdigine düşünýän adam döwlet tapýandyr. Aýdylan gymmatly maslahatlar, öwüt-ündegiler üçin hoşallyk bildirip, gallaçy daýhan Mähriban Arkadagymyzdan Oraga ak pata bermegini haýyş etdi. Ýa bismillah!
Hormatly Prezidentimiz galla çikärendeçe bereketli hasyl almagyny arzuw edip, bugdaý oragyna girişmäge garaşyp duran kombaýnçylaryň ýanyna bardy. Salawmalikim Arkadagymyz hoş geldiňiz Balkan welaýatyna. Şa gadamyň gutly bolsun. Men Balkan welaýatynyň Tehnikahyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatory Towakkelow Gurbanberdi. Hormatly Arkadagymyz, Siziň janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun! Il-ýurt üçin tutýan her bir işiňizde rowaçlyk, üstünlik arzuw etýän, hormatly Arkadagymyz! Janyňyz sag bolsun! Soňra mähriban Arkadagymyz kuwwatly John Deere kysymly kombaýna münüp, ony herekete girizdi. Bilşimiz ýaly, obasenagat toplumynyň maddy-enjamly binýadynyň pugtalandyrylmagy hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan oba hojalygyny özgertmegiň esasy ugurlarynyň biridir. Şonuň netijesinde oba hojalyk pudagynyň tehniki binýadyny meşhur daşary ýurt önüm öndürijileriniň John Deere, Claas kompaniýalarynyň iň täze we ýokary öndürijilikli döwrebap tehnikalary hem-de enjamlary tutýar. Döwletimiz innowasion esasda inžener-tehniki üpjünçilik meselelerini çözüp, iň kämil tehnikalary satyn almak bilen, Önümleriň öndürilýän möçberini durnukly artdyrmak, şol sanda meýdan işlerini amatly möhletlerde we ýokary hilli geçirmegiň hasabyna artdyrmak üçin ähli şertleri döredýär. Mähriban Arkadagymyz ulanylýan tehnikalaryň daýhanlar üçin uly kömekçidigini hem-de olaryň zähmet önerijiligini ýokarlandyrmaga ýardam edýändigini belledi. Soňra kombaýnçy mähriban Arkadagymyzyň özüniň dolandyryp, oraga ak pata beren kombaýnyna asylly däbe eýerip, alaja daňdy. Bismillarahmanrahym.
Arkadagymyz janyňyz sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Her bir tutýan işleňde rowaçlyk, üstünlik arzuw etýän. Bereket etrabynda gelip galkyndyrdyňyz, sag boluň, Taňryýalkasyn.
Hormatly Prezidentimiz galla urugynyň mukaddesligini aýdyp, bu sogaply işiň mähriban topraga, eziz Watanymyza bereket bolçulygyny döredýän daýhanlara, zähmetkeş halkymyzyň alyp barýan asylly işlerine bolan buýsanjyňy artdyrýandygyny belledi. Çünki Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe amal bolýan asylly işler ýurdumyzyň okgunly ösüşiniň beýanyna öwrülýär. Döwlet Baştutanymyz ýokary önümijilikli häzirki zaman Claas we John Deere kombaýnlarynyň orun geçiren meýdanlarynyň arassadygyny, dänäni ýitgisiz ýygnamakda ýokary derejededigini hem-de bi tehnikalaryň ýerli toprak-howa şertlerine ylaýyk gelýändigini belledi. Soňra hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ekerançylygynda netijeli ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryny synlady. Olaryň hatarynda dünýä belli Claas we John Deere kompaniýalarynyň birnäçe görnüşli tehnikalary bar. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde görkezilýän oba hojalyk tehnikalaryny synlap, olaryň tapawutly aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Hormatly Prezidentimiz sürüm geçirýän Class kysymly traktoryň içine münüp, onda mehanizatoryň öndürijiligi we amatlylyk babatda üpjün edilen şertler, traktoryň öndürijilik kuwwatlyklary bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli berkidilmegi, dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň kuwwatly tehnikalarynyň satyn alynmagy, Pudaga täzeçil usullaryň ornaşdyrylmagy babatda döwletimiz tarapyndan mundan beýläk-de yzygiderli alada ediljekdigini aýtdy. Şeýle hem TNK-lary netijeli we doly güýjünde peýdalanmak babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Mähriban Arkadagymyz halkymyzyň taryhyň dowamynda toprak, ekerançylyk, çarwaçylyk hem-de zähmetiň nesil terbiýesinde eýleýän orny barada köp sanly nakyllary, pähimleri, paýhasly jümleleri döredendiklerini aýdyp, olardan mysallar getirdi. Ýer güýz sür diýýär. Eger-de güýz sürmeseň, onda ony ýüz sür diýýär. Ýeriň köpi hor eder, malyň köpi bolsa baý eder. Suw zerdir diýýär, suwçy bolsa zergärdir diýýär. Suw hasylyň enesidir diýýär. Suwly ýer gülli, suwsuz ýer bolsa ýelli. Hasyly bitirýänem suw, ýitirýänem suw. Ýagmyr bilen ýer gögär, alkyş bilen är. Baýlyň enesi ýer, atasy zähmet. Daýhandan hereket, ýerdenem bolsa bereket. Ir eken. Harman alar, giç eken bolsa harman. Ýer görki, galla, adam görki bolsa elle. Suw, hasylyň enesi. Ýörünje barada aýdanymyzda, Eksem hem doýuraryn, söksegem doýuraryn diýýär. Oty köpüň maly dok. Düýe malyny dünýe malyna deň elýär. Şunuň bilen baglylykda, mähriban Arkadagymyz ata-babalarymyzyň döreden şu pähimlerinden ugur alyp, ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylaryna bereket öndürýän daýhanlarymyzyň, mehanizatorlaryň, sürüjileriň çekýän asylly zähmetlerini köpräk wasp etmegi tabşyrdy. Soňra hormatly Prezidentimiz bu ýerde gurnalan sergi bilen tanyşdy. Onda gowaça we bugdaý ekinleriniň tohumlarynyň dürli görnüşleri, şeýle hem täze hasylyň unundan taýýarlanan çörek we çörek önümleri görkezildi. Hormatly Prezidentimiz bu ýerde şu ýylyň bugdaý hasylyndan taýýarlanan uny synlap, onuň hili we ýokumlylyk derejesi bilen gyzyklandy. Daýhanlaryň yhlasy bilen ýetişdirilýän önümler, aýratyn-da, galla özüniň ýokary hililigi, ýokumlylygy, ekologiýa taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar. Munuň özi çogly güneşiň astynda türkmen topragynda bitýän önümleriň ähli görkezijiler babatda ýokary halkara ülňülerine ylaýyk gelýändigini aňladýar. Bu görnüşler ýurdumyzda bereket bolçulygynyň döredilýändigini äşgär edýär. Soňra mähriban Arkadagymyz kärendeçi daýhana kesbinden kemal tapmagy arzuw edip, oňa sowgatlaryny gowşurdy. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak. Alyp barýan işleriňiz mydama rowaç alsyn! Soňra hormatly Prezidentimiz zähmetsöýer kombaýnça üstünlikleri arzuw edip, sowgatlaryny gowşurdy. Sowgatlaryň üçin sag boluň, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, ähli tutýan işleriň rowaç alsyn Arkadagym, bizi bäri geldiňiz, begendirdiňiz, ýatdan çykmajak pursat boldy. Saňa köp-köp sag bol Taňry Arkadagym aýtýas Arkadagym, başyň dik bolsun, janyň sag bolsun, sag boluň Arkadagym.
Hormatly Prezidentimiz olara alyp barýan asylly işlerinde üstünlikler arzuw edip, özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Bu ýerde gyz-gelinleriň topary gazanlara tarap, toý-baýramlaryň ýaraşy hasaplanýan dürli tagamlary taýýarladylar. Mähriban Arkadagymyz gelin-gyzlar bilen bolan gürrüňdeşlikde olaryň alyp barýan işleri, okuwlary, saýlap alan hünärleri bilen gyzyklandy. Mugallym zenanlar we talyp gyzlar boş wagtlary ekrançyk meýdanlarynda işleýän daýhanlaryň, mehanizatorlaryň armasyny ýetirmek üçin bu ýere gelýändiklerini, olara kömekleşýändiklerini, şeýle hem medeni-köpçülikleýin çäreleri guraýandyklaryny habar berdiler. Diňşä gadamyňyň bereket iline düşmegi bizi şeýle begendirýär, buýsandyrýar, mähriban Arkadagymyz, Biz hem şu gün Bereket etrabynyň zähmetsöýer işgärleri bilen gallaçy daýhanlarymyzyň arasyna geldik. Mähriban Arkadagymyz biz ene-mamalarymyzdan gelýän çapady, çelpek, pişme ýaly milli tagamlarymyzy bişirip, gallaçy daýhanlarymyza hödür-kerem edýäris. Mähriban hem Gahryman Arkadagymyz, bizi şeýle eşretli, ajaýyp zamanada ýaşadýanlygyňyz üçin köp-köp sag bolsun aýdýarys, Mähriban Arkadagymyz! Mekdep mugallymlary hem-de Balkan welaýat mugallymçylyk orta hünär mekdebiniň talyplary agzybirlikde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni, yrsgal-bereketi wasp edýän joşgunly goşgulary ýerine ýetirdiler. Hoş owazly gazallar Mähriban Arkadagymyzyň ýolbaşçylygyna bitirilýän beýik işleriň, Daýhan zähmetinden kemal bolýan bereket bolçulygynyň hem-de hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen binýat bolýan bagtyýar durmuşyň waspy bolup ýaňlandy. Gatlama gaýnar gazanda, Çal sazyňy sazanda, Arkadagym toý tutýar, Ak bugdaýyň ýanynda.

Diňe guwanýan, buýsanýan, şunýaly däp-dessurlary dowam edýäňiz. Bir oňa ýetere zat ýok-da. Oň üçin tüweleme. Mähriban Arkadagymyz gelin-gyzlara minnetdarlyk bildirip, halkymyzyň döreden milli gymmatlyklarynyň oňyn ýörelgeleriniň dowamata atarylmagy, nesil terbiýesiniň döwrebap derejede kämilleşdirilmegi bilen bagly bolan wezipelerde gelin-gyzlara möhüm ornuň degişlidigini belledi. Zenanlaryň yhlasly tagallasy netijesinde nusgalyk el hünärleri ösdürilýär. Munuň özi nusgalyk ýörelgeleriň nesilden-nesle geçirilip, barha kämilleşýändigini aňladýar. Hormatly Prezidentimiz alyp barýan asylly işleri üçin gelin-gyzlara minnetdarlygyň nyşany hökmünde olara şa serpaýlaryny gowşurdy. Soňra mähriban Arkadagymyz körpe-köşekli düýäň ýanyna bardy. Milli Liderimiz düýe malyny dünýe malyna deňän ata-babalarymyzyň gadymy döwürlerden bäri düýe süýdüni, ondan taýýarlanýan çaly hem-de agarany ýokumly hem-de ähmiýetli iýmit hökmünde hasaplandygyny aýtdy. Bellenişi ýaly, düýe malynyň süýdi we ýüňi dermanlyk häsiýetine eýedir. Şeýle hem bu ýerde mähriban Arkadagymyz düýe hem-de onuň häsiýetli aýratynlyklary, düýäniň halkymyzyň durmuş tejribesinde eýeleýän orny bilen baglanyşykly birnäçe wakalary gürrüň berdi. Bu ýerde tagam taýýarlaýan zenan döwlet Baştutanymyza täze hasylyň unundan taýýarlanan külçäni hödür etdi. Hormatly Prezidentimiz halkymyzyň tagam taýýarlamakda, dürli görnüşli çörek önümlerini taýýarlamakda nusgalyk ýolunyň bardygyny aýdyp, külçäniň ýokumy, onuň uzakmöhletleýin saklanmak häsiýeti barada gürrüň berdi. Şeýle hem külçe uzak wagtlyk sapara gidilen mahalynda zerur hasaplanylýan azyk höküminde ähmiýetlidigini durmuş tejribesiniň subut edendigini aýdyp, hormatly Prezidentimiz çärä gatnaşyjylaryň külçeden datmaklaryny teklip etdi. Hormatly Prezidentimiz asylly işi ýerine ýetirýän gelin-gyzlara özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Ene-mamalarymyz, Gyza iňňe ber, oglanjyga-da pil ber diýipdirler. Şu dessurlary dowam etsek, gelejekde dowam bolsa gowy-da. Gidenine dänäň ýanyna oraga başladyk. Ine, bu-da bolsa biziň iň bir mukaddes tamdyrymyz, çöregimiz. Hemme zadyň maňňasyndada zähmet ýatyrda. Zähmet rehnet. Köp sag boluň edýän işiňizde. Sag boluň. Janyňyz sag bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, işiňiz rowaç bolsun, ömrüňiz uzak bolsun.
Soňra hormatly Prezidentimiz bu ýerden Bereket etrabynyň Nurly meýdan daýhan hojalygynyň ekerançylyk ýerleriniň we önümçilik desgalarynyň ýerleşýän ýerine tarap ugrady. Nurly meýdan daýhan hojalygynyň çäginde mähriban Arkadagymyzy hojalygyň ýolbaşçysy Täçmyrat Tuwakow mähirli garşylady. Hormatly Prezidentimiz daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy bilen gürrüňdeş bolup, onuň alyp barýan işleri, maşgala ýagdaýy, hojalygyň öndürýän önümleri hem-de onuň önümçilik desgalarynyň enjamlaşdyrylyşy bilen gyzyklandy. Hojalygyň ýolbaşçysynyň belleýşi ýaly, iki müň on üçünji ýylda döredilen daýhan hojalygynyň umumy eýeleýän meýdany üç ýüz togsan üç gektar bolup, onuň üç ýüz kyrk üç bütin ondan ýedi gektaryna ot-iýmlik ekinler ekilýär. Önümçilik desgalarynyň ýerleşýän ýeriniň meýdany elli gektara golaý. Işewür netijeli işlemek, önümiň dürli görnüşlerini öndürmek, ýokary öndürijilikli tehnologiýalaryň güýjünden netijeli peýdalanmak ugrunda döwlet tarapyndan zerur şertleriň üpjün edilýändigi üçin hormatly Prezidentimize sagbolsun aýtdy. Mähriban Arkadagymyz ýurdumyzyň telekeçileriniň ähli ugurlarda işeňňirlik görkezýändiklerini kanagatlanmak bilen belläp, olaryň öndürijilikli zähmetiniň üpjün edilmegi ugrunda döwletimiz tarapyndan mundan beýläk-de uly alada ediljekdigini aýtdy. Telekeçi daýhan hojalygynda alnyp barylýan işler barada hormatly Prezidentimize gürrüň berdi. Biziň hojalygymyzda häzir maldarçylyk toplumy bar. Ilaçhanamyz bar, hormatly Arkadagymyz. Biz onsoň hem şu ýerde daýhan hojalygymyzda öz mallarymyzy idetmekde mekgedir, soýa, şu zatlary ekip ösdürip ýetişdirýär Hormat Arkadagymyz. Bägüller öndürmekde ilaçhanamyz bar. Watanymyzy bir toýly ýurdumyzy güller bilen üpjün edýär içerki bazarlarymyzy Hormatly Arkadagymyz. Tuwakow häzirki döwürde netijeli işlemek üçin zerur bolan mümkinçilikleriň döredilýändigini aýdyp, hojalykda ýerine ýetirilýän işleriň gerimini giňeltmegi, dowarlaryň we gara mallaryň sanyny artdyrmagy göz öňünde tutulýandygyny aýdyp, hojalygyň berk ot-iýmlik binýadynyň döredilýändigini belledi. Häzirki döwürde hojalygyň mekgeje we ekilen meýdanynyň möçberi elli gektar, elli gektara golaý ýerde ýorunja ösdürilip ýetişdirilýär. Soýa ekilen ýeriň meýdany bolsa ýigrimi dört gektar. Şeýle hem hojalygyň bugdaý, arpa we beýleki ekinler üçin niýetlenilen iki ýüz ýigrimi iki gektardan gowrak sürümli ýeri bar. Şeýlelikde, berk ot-iýmlik binýadyň döredilmegi mallaryň sanyny köpeltmäge, olardan alynýan önümleriň möçberini artdyrmaga giň mümkinçilik açýar. Geljekde bu ýerde mallardan alynýan önümleri gaýtadan işlemek göz öňünde tutulýar. Şu maksat bilen, hojalygyň çäginde dünýäniň kämil enjamlary bilen üpjün edilen önümçilik toplumyny gurmak meýilleşdirilýär. Nurly meýdan daýhan hojalygynda öndürilýän önümleriň ýokumlylyk we ekologiýa derejesine möhüm ähmiýet berilýär. Döwlet Baştutanymyz ekinleri ösdürip ýetişdirmekde bolşy ýaly, önümleri gaýtadan işlemekde olaryň ýokary hil derejesine we ekologiýa ýagdaýyna üns berilmelidigini belläp, bu ugurda häzirki zaman ylmynyň gazananlaryny täzeçil tehnologiýalary, dünýäniň ösen tejribesini önümçige ornaşdyrmak işleriniň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, telekeçi düzümleriň halkara derejesindäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmekleri, olaryň ösen dünýä tejribesini özleşdirmekleri üçin zerur mümkinçilikleri üpjün etmek babatda degişli ýolbaşçylara tabşyryklary berdi. Munuň özi täzeçil usullary ornaşdyrmakda, önüm öndürmegiň, hususan-da, suwaryşyň kämil usullaryny giňden peýdalanmakda ähmiýetlidigini belledi. Hormatly Prezidentimiz suwaryşyň damjalaýyn usulynyň suwy tygşytlamakda bolşy ýaly, ýeriň arassalygyny üpjün etmekde, ekologiýa babatda bähbitlidigini belläp, bu işleriň ösdürilmelidigini aýtdy. Telekeçiniň belleýşi ýaly, daýhan hojalygynda ýyllyk kuwwaty sekiz müň tonna barabar towuk etini öndürýän bölüm bolup, häzirki döwürde bu ýerde bäş müň tonna guş eti öndürilýär we on iki million jüýje çykarmaga niýetlenilen inkubator, şeýle hem ýylyň dowamynda on alty million ýumurtga öndürýän guş toplumy hereket edýär. Şeýle hem bu ýerde ýylda ýüz tonna et öndürýän maldarçylyk toplumy, şeýle hem her ýylda bäş ýüz müň düýp bägül ösdürip ýetişdirýän ýyladyşhana bar. Bu ýerde ösdürilip ýetişdirilýän güller toý-baýramlarymyzyň bezegi, sowgatlyk önümleri bolmak bilen çäklenmän, şäherlerimiziň ýollarynyň ugrunda, seýilgählerinde we beýleki ýerlerde gaýtalanmajak gözellik bolup nur saçýar. Hojalygyň gülçülik toplumynda ýetişdirilýän güller doly ylmy esasda aýratynlykda öwrenilip, ideg işleri her bir görnüşiň tebigy aýratynlyklaryna görä agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýola goýulýar. Bu babatda ösen ýurtlaryň tejribelerem netijeli peýdalanylýar. Şol bir wagtyň özünde seçgiçilik işlerem geçirilip, ýerli şertlere uýgunlaşan owadan we täsin gülleri döretmeklige hem ösdürip ýetişdirmeklige aýratyn ähmiýet berilýär. Soňra türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirilýän gök-bakja we miwe önümleriniň sergisi ýaýbaňlandyryldy. Onda daýhan yhlasy bilen ýetişdirilýän ýokary hilli, ýokumlylyk babatda ýokary halkara görkezijilerine doly ylaýyk gelýän önümleriň köp görnüşleri görkezildi. Soňky ýyllarda mähriban Arkadagymyzyň ýadawsyz tagallasy netijesinde ýurdumyzyň obasenagat toplumy ösüşiň täze derejesine çykdy. Pudakda täzeçil tehnologiýalaryň, Öňdebaryjy tejribäniň ulanylmagy netijesinde daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orny tutýan önümçilik kuwwatlyklary artdyrylýar. Şeýlelikde, oba hojalygynyň eksport mümkinçilikleri hem-de onuň düşewüntliligi ýokarlanýar. Bu ulgama telekeçiligiň giňden çekilmegi netijesinde öndürilýän önümleriň görnüşleri artdyrylýar. Ýurdumyzyň toprak-howa şertlerine uýgunlaşan ekerançylygyň dürli görnüşleriniň ösdürilip ýetişdirilmegi, täze zähmet usullarynyň önümçilige ornaşdyrylmagy ýylyň ähli paslynda önüm bolçulygynyň üpjünçiligi bilen bir hatarda, kämil önümçilik toplumlarynyň, täze iş orunlarynyň kemala gelmegini şertlendirýär. Bu ýerde Nurly meýdan daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy ähli telekeçileriň adyndan mähriban Arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdi. Hormatly Arkadagym, janyňyz sag bolsun! Hormatly Arkadagym, siziň telekeçilere edýän haýsy tagallaňyz bir ýurdumyzy ösdürmekde bir begenýäs hormatly Arkadagymyz. Siziň şu alyp barýan syýasatlaňyza bir telekeçileri ösdürmekde uly işler edýäňiz hormatly Arkadagym. Siziň şu parasatly ýoluňyz bilen ýaşaýas hormatly Arkadagym. Siz bize şu zatlary görkezip, şeýdip gurnamany öwredip berýänligiňiz üçin size hormatly Arkadagym janyňyz sag bolsun. Halkymyza gije gündiz hormat sarkadamyz size hyzmat ederis. Hormatly Prezidentimiz telekeçä minnetdarlyk bildirip, özüniň sowgatlaryny gowşurdy hem-de ýurdumyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan asylly işinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi. Uly iş edýäňiz, guwanýas. Eziz Diýarymyzda asuda, abadan, bagtyýar durmuşda ýaşamak biziň şu aňyrdan gelýän ata-babalarymyzyň bize goýan gowy ýoly bar-da. Agzybirlik. zähmet. Şoň üçin saňa maşgalaňa üstünlik arzuw edýän. Sag bol.
Hormatly Prezidentimiz oba hojalygyny ylmy esasda ösdürmek, ylmy-barlag institutlarynyň işini kämilleşdirmek, pudagyň ähli düzümlerinde ýerine ýetirilýän işleri döwrüň talabyna laýyk derejede üýtgedip gurmak babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe görkezmeler berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz halal zähmetden döwlet tapýan, ýurdumyzda önüm bolçulygynyň üpjün edilmegine mynasyp goşant goşýan adamlaryň edýän işleriniň waspynyň ýetirilmegine jogapkärli çemeleşmek hem-de bu işleriň yzygiderli häsiýete eýe bolmagy babatda degişli tabşyryklary berdi. Munuň özi ösüşleriň belentliklerine ynamly gadam urýan ýurdumyzyň gazanýan üstünlikleriniň beýan edilmeginde wajypdyr. Çünki biziň ýurdumyz ähli ugurlar boýunça beýik geljegi nazarlaýar diýip bellemek bilen, Hormatly Prezidentimiz şeýle diýdi. Saňa ýene bir sapar minnetdarlyk bildirýäris. Maşgalaňa abadançylyk, özüňe-de öňe, öňe, diňe öňe arzuw edýän.
Soňra mähriban Arkadagymyz hemmelere üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.
Daşoguz welaýatynyň häkimliginde hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa welaýat, etrap, şäher häkimlikleriniň jogapkär işgärleri, Mejlisiň deputatlary, ýaşuly nesliň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, mährem eneler, welaýat derejesindäki edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, talyp ýaşlar we beýleki adamlar gatnaşdylar. Maslahatda hormatly Prezidentimiziň welaýata amala aşyran iş saparynyň ähmiýeti dogrusynda tüýs ýürekden gürrüň edildi. Mähriban Arkadagymyz ýurdumyzyň welaýatlaryny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmeklige aýratyn üns berýär. Milli Liderimiziň bu ugurda amala aşyrýan ägirt uly işleri özüniň ajaýyp miwelerini berýär. Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna bolan iş sapary-da welaýatyň ähli ýaşaýjylaryna dürli ulgamlarda zähmet çekýän bagtyýar raýatlaryna egsilmeýän guwanç-buýsanç döretdi. Ony welaýat häkimliginde geçirilen hoşallyk maslahatynda-da aýdyň görmek boldy. Maslahat gatnaşyjylar öz çykyşlarynda Gahryman Arkadagymyza bolan hoşallyklaryny tüýs ýürekden beýan etdiler. Döwlet adam üçindir diýen ýörelgäni öňe sürýän Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge aýratyn üns berýär. Esasan hem oba hojalyk pudagyny ösdürmek, kärendeçilere ähli şertleri döredip bermek bu günki günde döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrülýär. Hoşallyk maslahatynda çykyş eden gallaçy kärendeçiler Milli Liderimiziň Nyýazow adyndaky etrabyň Bossan daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryna gelip, kärendeçiniň ýetişdiren hasyly, daýhanlar üçin döredilen şertler bilen gyzyklanandygyny buýsanç bilen bellediler. Kärendeçiler ýer eýeleri üçin irginsiz aladalar edýän, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşygyň geçirilişi, bugdaýdan boşan meýdanlarda geçirilmegi meýilleşdirilýän işler, Samany ýygnamagyň bähbitli taraplary bilen gyzyklanmagyny has-da buýsanç duýgulary bilen beýan etdiler. Arkadag Prezidentimiziň kuwwatly däne orjy kombaýna münüp we kuwwatly tehnikany herekete girizip, bugdaý ormagy ähli kärendeçileriň, mehanizatorlaryň başyny göge getirdi. Hormatly Prezidentimiziň welaýatyň Nyýazow adyndaky etrabyň çäginde ýerleşýän Altyn tug hususy kärhanasynyň ýyladyşhana toplumyna gelip, oň önümçilik işi bilen gyzyklanmagy, raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga gönükdirilýän aladalaryň has-da dabaralanýandygyny subut etdi. Bu ýerde Arkadag Prezidentimize ýüzlenme kabul edilip, maslahatlaşyjylar Gahryman Arkadagymyzyň adyna tüýs ýürekden çykýan alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler.
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligine degişli bolan söwda toplumlarynyň açylyş dabaraly ýokary ruhubelentlige beslendi. Açylyş dabaralara köp sanly myhmanlar, şol sanda hormatly ýaşulular we ýurdumyzyň dokma senagaty pudagynyň işgärleri gatnaşdylar. Açylyş dabaralara köp sanly myhmanlar, şol sanda hormatly ýaşulular we ýurdumyzyň dokma senagaty pudagynyň işgärleri gatnaşdylar. Dabarada çykyş edenler ýurdumyzyň dokma pudagynyň düýpli ösdürilmegine berýän hemaýatdyr gollawlary üçin mähriban Arkadagymyza alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bu ýerde aýdymdyr sazlara-da uly orun berildi, olarda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýetilen belent sepgitleriň, gazanylýan ägirt uly işleriň, Türkmenistan Bitaraplygyň mekan ýylynyň waspy belentden ýetirildi. Ýöriteleşdirilen täze dükanlarda Türkmenistanda öndürilýän, ekologiýa taýdan arassa we ýokary hilli, içeri we daşarky bazarlarda uly islege eýe bolan dokma önümleriniň dürli görnüşleri alyjylara hödürlenilýär. Dükanlarda soňky döwürde giň meşhurlyga eýe bolan milli söwda nyşanly harytlary satyn almak mümkindir. Olaryň hatarynda Gökdepäniň dokma toplumynyň Gala, Aşgabadyň dokma toplumynyň Goza, Türkmenbaşy jins toplumynyň Bedew haryt nyşanly önümleri, Marynyň Ýeňiş kärhanasynyň önümleri, Aşgabadyň Pon barhyt matasyny öndürýän kärhanasynyň beýleki önümleri bar. Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisinde habar berilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen tutuş ýurdumyz boýunça ýakyn wagtlarda şunuň ýaly söwda toplumlary açylar. Ýurdumyzyň dizaýnerleri öz işlerinde ilkinji nobatda, ilatyň möwsümleýin isleglerini nazarda tutup, dünýä meýillerine laýyklykda, lybaslaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlaýarlar we önümçiligi hödürleýärler. Erkekler we zenanlar üçin tomus möwsümine niýetlenen egin-eşikler, şeýle-de her bir ýokary okuw mekdebiniň aýratynlyklary hasaba alnyp hem-de milli bezegleriň görnüşleri peýdalanylyp, talyplar üçin öndürilýän sport lybaslary uly islega eýe bolar. Dükanlarda söwdany dogry guramak üçin ähli şertleriň dördülendigi buýsançly ýagdaýdyr. Giň we ýagty söwda otaglarynyň bezegi. Egin-eşik geýlip görülýän otaglarda alyjylar üçin aňrybaş amatly şertler göz öňünde tutulypdyr. Dokma senagaty özüniň ägirt uly serişdeler mümkinçiligi esasynda milli ykdysadyýetimiziň gaýtadan işleýän pudagynyň okgunly ösüşiniň mysalyna öwrüldi. Häzirki wagtda milli Liderimiziň görkezmelerine laýyklykda, bu ulgamda pudakda bar bolan kuwwatlyklary doly peýdalanmak boýunça wezipeleri üstünlikli çözmek, daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmak, täze, ýokary tehnologiýaly toplumlary kemala getirmek, ýerli çig mal serişdeleri netijeli peýdalanmak esasynda dürli görnüşli we bäsleşik ukyply önümleriň önümçiligi boýunça kärhanalary döretmek maksady bilen yzygiderli işler geçirilýär. Bu ulgamyň önümçilik binýadynyň yzygiderli döwrebaplaşdyrylmagy hem-de gaýtadan enjamlaşdyrylmagy netijesinde soňky ýyllarda halkara hil ülňülerine we ekologiýa talaplaryna laýyk gelýän taýýar önümleriň görnüşleri yzygiderli artdyrylýar. Şonuň netijesinde-de olar daşyndan getirilýän önümleriň ýerini mynasyp tutýarlar. Bu waka-da munuň aýdyň subutnamasy boldy. Işjeň häsiýet giň gerimi dabrandyrylan sport bäsleşiklerinde aýdyň görünýär. Ýaşlaryň yzygiderli häsiýeti bu ugurdaky üstünlikleriň ýokarydygyny görkezýär.
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Bilim ministrlikleriniň, Türkmenistan Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň bilelikde guramaklarynda ýurdumyzyň ähli künjeginde giň gerimde ýaýbaňlandyrylýan sport bäsleşikleri ýokary oponentlige beslenýär. Olara dürli ýaşdaky türgenler işjeň gatnaşýarlar. Halkyň abadançylygy, oňdurmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn, berk bedenli, aň-paýhas taýdan ösen ýaş nesli kemala getirmek baradaky alada Türkmenistanda döwlet syýasatynyň aýratyn möhüm ugur derejesine çykaryldy. Mähriban Arkadagymyzyň başlangyjy bilen köpçülikleýin bedenterbiýe hereketini hemem ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmek boýunça çäreler milli talyma öwrüldi. Arkadag Prezidentimiz sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdary we wagyzçysy bolmak bilen, bu babatda ildeşlerimize görelde bolup, hemmeleri, ilkinji nobatda bolsa ýaşlary bedenterbiýe hem-de sport bilen yzygiderli meşgullanmaga ruhlandyrýar. Halkara ynsanperwer ylymlar we ösüş uniwersitetinde giň gerimde ýaýbaňlandyrylan sport bäsleşikleri ýokary okunetlige beslendi. Olarda talyplar özleriniň ukypdyr başarnyklaryny görkezmäge doly mümkinçilik aldylar. Ýokary guramaçylyk her bir ýaşda aýdyň göründi. Talyplaryň arasynda şeýle ýaryşlaryň yzygiderli geçirilmegi olaň sagdyn, berk bedenli bolmaklaryny üpjün edýär.
Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda on ýedinji iýunda saat ýigrimiden on sekizinji iýunda saat ýigrimiä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyna has kem bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda dokuz-on dört metr, käýerlerinde on alty metre çenli ýetýän şemal üýtger. Howa gijesi ýigrimi bir, ýigrimi alty gradus maýyl, gündizine otuz bäş, kyrk gradus yssy. Kenarki taraplarynda bolsa otuz bir, otuz alty gradus maýyl bolar. Ahal welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, gündogardan tizden sekunta dokuz, on dört metre ýetýän şemal üflär. Howa gijesine ýigrimi, ýigrimi bäş gradus maýyl, gündizine otuz üç, otuz sekiz gradus yssy bolar. Mary welaýatyna az bulutly howa bolup, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda dokuz, on dört metre ýetýän şemal üflär. Howa gijesine on dokuz, ýigrimi dört gradus maýyp, gündizine otuz iki, otuz ýedi gradus yssy bolar. Lebap welaýatynda az bulutly howa bolup, demirgazyk gündogardan tizligi sekuntda dokuz-on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on dokuz-ýigrimi dört gradus, gündizine otuz bir-otuz alty gradus maýyl bolar. Daşoguz welaýatyna az bulutly howa bolup, demirgazyk gündogardan tilde sekuntda sekiz, on üç metre ýetýän şemal üflär. Howa gijesi on ýedi, ýigrimi iki gradus, gündizine otuz bir, otuz alty gradus maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az-kem bulutly howa bolup, günordan tizligi sekuntda on-on iki metre ýetýän şemal üflär. Howa gijesine ýigrimi bir, ýigrimi üç gradus maýyl, gündizine otuz bäş, otuz ýedi gradus yssy bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýun aýynyň on sekizine magnit hadysasynyň gowşak täsirli saklanmagy garaşylýar. Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşe röslenýär. Ähli ösüşiň özünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda Döwlet adam üçindir. Hoş sag boluň ildeşler.